Pastor fapa in Treksem a rawt. Pathian ni chawhma inkhawm ban apiang hian California, Bakersfield hmuna kohhran pakhat enkawltu Pastor leh a fapa kum sawm pakhat mi chu Gospel Treksem in an khaw kawt thlerah chuan an vak chhuak dun thin a. He mi chawlh ni chawhnu. Lam khua zet chu a vut ta zet a ni. A vawh tawh nak laiin ruah a la sur zui bawk nen Pastor fapa chu a thawmhnaw lum tha ber ber leh ro tha ber chuan a inthuam lum sauh sauh a, Awle ka pa ka inpeih e, a ti a. A pa Pastor chuan, Engti turin maw i inpeih a? Tiin a zawt a. Ka pa kan trek nen kha chuan chhuah a hun tawh a nia, a ti a. A pa chuan, Ka fapa pawn chu a vawt hle asin, ruah a sur bawk si, tiin a chhang a. A fapa chuan a pa chu mak ti taka en ho chung chuan, Mahse, ka pa, mite chu ruah sur hnuaiah pawh hrem hun lam panin an kal mek reng thu a ni lawm ni? tiin a pa chu a zawt a. Ruah sur hnuaiah naupangin trick a sem. A pa chuan, Bawihte, hetiang khaw vawt hnuaiah hian ka chhuak dawn lo, a ti a. A fapa chuan, Ngi hmel tak hian a pa a nih keimah in khawngawih takin ka kal thei ang em? a ti a. Tlema tim deuh hlek chung hian a pa chuan, Bawihte, i kal ang kha, i trick chu la rawh, fimkhur hle ang che, a ti a. A pa, Ka lawm e. Tichuan, Jack chu a va la a, ruahsur hnuaiah chuan a chhuak ta a. Mipa naupang kumsa pakhat mi lek chu an khaw kawt thler leh in tinah te chuan kalin chu a Jack ken chu a hmuh apiang hnenah a pe zel a. Dar kar hnih zet ruahsur hnuaia a vah kual hnu chuan a huh zawr hneh hle tawh a ni. A Jack ken pakhat la awm chhun nen chuan a kal zel a, kil khatah dingmuang changin tunge pek leh tur ni ang tia ngaihtuah pahin a hawi kual. Vel ruai a, in pakhat dawr vel hmetin kawngka a kik. A tawpah chuan in a hmuh hmasak ber pakhat lam chu a pan ta chut a. Kawngkhar hmaah chuan a ding a, dawr vel chu a va hmet a, mahse, tumah rengin an rawn chhawn lo. A hmet nawn leh thin a, mahse chhawntu an awm chuang lo, a nghak deuh vang vang a chutah. Pawh chuan chhawntu an awm chuang lo, a tawp pah chuan let leh mai tumin a inher a. Mahse eng thil eng emaw ni tak hian a pawt ding leh tletin a inhria a, a inher let leh a, bel chu a hmuk leh a, duh tawk lovin kawngka a kik dawt dawt bawk a, a nghak leh hlek a, eng thil eng maw ni hian chulai kawngkhar. Hma sum hunah chuan a chelh ding tlat si. Bel chu a hmet leh a, tun tum chu zawi muangin kawngkhar chu a rain hawng ta tlat mai. Kawngkharah chuan nuva lai hmel pawh che lo tak mai. Mahse, lungai hmel tak pu hian aw zawite hian, Enge ka tihsak theih che ka fapa? tiin a zawt a. Chutah mitmeng eng sar mai leh hlim hmel putak chunga nui sai pahin, Ka pi, ka tibuai che a nih chuan min ngaidam ang che. Mahse, Isua na hmangaih tak zet che a ni tih hi a lo lo hrilh che ka duh a ni. Chuan he ka check la neih chhun hi pek che ka duh bawk a ni. Hei hian Isua leh a hmangaih thu chu a hrilh ang che, a ti a. A check la neih chhun chu a pe a, kal leh mai tumin a inher a. Ka fapa, ka lawm e, Lalpawn malsawm che rawh se, tiin chu Pitar chuan a au zui a. Testimony ngaihnawm chu Pathian ni lo awm leh hmasa berah chuan Pastor chuan inkhawm tan a nih chuan pulpit tlang atang chuan Testimony sawi tur nei kan awm em? tiin mipui chu a zawt a, muang changin biakin tlar hnung ber atang chuan hmeichhe pakhat hi a lo ding chhuak a. A hmel hlim hmel tak chu a hmuh theih a, heti hian a sawi tan ta a, He biakinah hian tumah in min hre lovang, Pathian ni hmasa hmalam hun chhung zawng kha chuan Kristian ka la ni ngai lo va, ka pasal hi kum eng emaw zat kal ta khan min boral san tawh a, chuta hrang chuan khawvelah hian mal ngawih ngawih niin ka inhria a ni. Ka pasal thih hnu kum nga hnuah chuan ka nun khawhar min hnem turin mi pakhat ka nunah a lo lut a. Ka hlim kan hlim dun viau a ka hriat laiin midang lakah min rinawm lohsan leh a. Chuta tang chuan khawvelah damzui zel chakna pakhat mah ka nei tawh lo. Tichuan Sunday hmasa khatia khawvawt tak leh ruahsur bur bur ni khan. Hrui leh chair ka la a, inchung ceiling bungrua dahna pindan kai dawn chu ka zawh chho ta a. Hrui zen chu ceiling liangah chuan ka si a, chair ah chuan ka lawn ta a. Tichuan hrui hmawr lehlam chuan ka nghawngah ka sawi a. Chair ah chuan ka ding ta a, nun kawhar leh malngawih thinlungah beiseina reng nei tawh lo chu chair atanga zuan thlak mai ka tum a. Ka zuan thlak hma chiah chuan in hnuai lamah door bell rawn ring phut chuan min ti phu zawk mai a ni. Tu pawh ni rawh se a kalsawn ve leh mai ang chu maw tihna rilru put chungin ka nghak dup a. Mahse ka door bell chu a aia nasa in a ri chhunzawm zel mai si. A hmettu chuan hmeh mai pawh duh tawk lovin a chum hian a chum dawt dawt bawk a, Tumahin ka doorbell hi an rawn hmet ri ngai si lo va, tumah hi min hmu turin a lo kal ngai bawk lo va, duh tak chu ni ang maw tiin ka ngaihtuah ta a, tichuan ka nghawngah ka hrui suih chu ka ti thawl a, ka hlip thla ta a, kawngkhar lam pana ka kal lai pawh chuan bell chu a ri reng a, chutah le. Kawngkhar kan hawng chu awih har ka ti khawp mai. Ka kawngkhar hmaah chuan vantir koh ang hmel pu, hmel nung sar mai. Ka dam chhung pawha ka la hmuh ngai loh, ka sawi fiah thiam loh khawp a, hmel mawi a ni. A tawngkam chhuak leh a che rup awh ang mai a awmawi chuan ka thinlung hun rei taka lo thi tawh chu a rawn khawih nung zawk mai a ni. Ka pi, Isuna hmangaih tak zet che asin. tih hrilh tur che in ka lo kal mai a ni e a ti a, tichuan gospel tract tuna ka kut a, mi hi min pe ta a ni. Chu angin naupang te chu khawvawt leh ruah sur hnuaia hmuh theih lova appeal bo hnu chuan kawngkhar chu ka khar a, gospel tract chu uluk. Takin a thumal tin te chu muang changin ka chhiar tan ta a, tichuan mak tak maiin Pathianin ka hnenah thu a rawn sawi ta a, chawp leh chilh chuan ka nun chu dih dang lam a lo ni ta a ni. Chumi hnu chuan pindan chungah chuan ka chhava hrui leh chair chu ka han la a, theng te hi ka mamawh tawh lo ve, ka mamawh ber Isua ka chhar ta tiin ka au chhuak ta hial a ni. Second hnih chuan lo tlai sela hrem hmunah tawlh liam turin ka intihlum hman tawh ang. A ti a, hlawm avangin a biangah mittui a luang. Han en ula tunah chuan lalfanu hlim tak a lo ni ta. Gospel tract hnungah khan inbiakin address hi a awm avangin a mimawl tak khan kha a ngil naupang hnenah khan ka thlarau chatuam hrem hmuna awm tur ka hun taka a rawn chhan chhuah avangin lawmthu hrilh ka duh a ni. tihna mittui tlak a kiang kiang pah chuan chu nu chuan testimony chu a sawi ta a, Pathian fakna leh chawnmawina rei chuan biakin chu a khawk rum rum mai a ni. Chutah pastor chu pulpit atanga lo chhukin chu a ngil naupang thutna. Biakin thuthleng hmaah chuan a lo kal a, a fapa chu a pawm vawng vawng a, insum zawh rual ni hek suh tap zawih zawih mai a ni. Chutah Pastor chuan chu nu hnenah chuan, Trek lo petu che naupang chu hei ka fapa hi a ni, a han ti a. Tichuan chu nu chuan naupangte chu a pawm a, Tawng pawh tawng chhuak hlei thei lo chuan lawm avangin mittui lo hlir zung zung mai a ni. Chu biakin a inkhawm ho chu mittui tla lo reng reng an awm lo a ni. He thawnthu hi usa California a awm. California a Pathian thu ka zir laia min zirtirtu Doctor Rehnquist a'n min lo thawn vang vang a ni. Thil thleng tak tak a ni em? ka ti a. Aw, thil thleng tak tak a ni. Thawnthu phuah chawp a ni lo, a ti a ni. Chhiartu leh ngaithlatu unau duh tak Pathian rawngbâwl tur hian thiam leh fin a ni lo. Hausak leh rethei pawh a ni lo, upat leh naupan lam pawh a ni lo. Ramthim ramro hla tak a kal kher pawh a ni lo. Kan bul maiah hian nun beidawng kan ṭanpui ngai tam tak an awm a. A then tan chuan second hnih khat kan khawtlai pawh hi thil pui tak a ni thei a ni. Tin, chhiatu leh ngaihlatute zingah nun beidawng em em a, nun pawh thla hlel tawh lo, vawiinawh hlum hial duh rum rum tawh tein lo awm a nih chuan hei hi hre reng rawh. Isua-na hmangaih tak zet che asin tih hi i thian tha ber ber leh. I chhungte, i nu leh pa leh unaute, i bialnu leh i bialpa te pawhin an lo phatsan tawh mai thei che a, an duh tawh lo hial che pawh a ni mai thei. Mahse, Isua-na hmangaih tak zet che asin. I buaina chu Isua hnenah thlen rawh. An in a hun taka a chanchhuaktu tur che a rawn tir mai ang.